Hmeichhe zirlai naupang pakhat Brenda Spencer chuan kum sangkhat zakua sawmser leh pakua khan a school kaina Cleveland Elementary School-a an principal leh a zirlaipui thahnem tak chu ralthuam nena vo betin a man khawm a. An school principal chu a that hmiah maiin a zirlaipui pariat zet a hliam bawk a ni. Chanchin thar la kawmtu tena engvanga hetiang thil hi ti ta mai nge a nih an tih chuan Thotanni hi atan chuan ni sakei ai pawha ni ninawm zawk a nih thu lo hrilhin Tho tan ni a, school kai a ngai thin chu a duh loh avangin an school principal chu a that ta mai a ni awm e. India rama rail service hri te hian chawhrualin nitin mi makya duai sawmhnih leh panga vel zet chu phurkhual hrin ang an ni a, chu chu Australia rama mihring cheng zat ai pawn an tam zawk daih a ni. Kum sanga Zeko leh paruk khan Morocco rama tual thah hmang Mohamed Mousfait chu hmeichhia sawmthum leh paruk zet mai a thah avangin a chung thu rel a ni a. Thiam lo chantir a nih hnuin a nung chungin lung bangrem pui vek chhungah an khung a. An khung beh atanga ni hnih chhung ngawt chu mang ang leh hloh nei tih hriat takin tanpuitu a au chel chul a, a hnuah erawh chuan a thawm hriat tur awm leh tawh lovin a rehlen ta a ni. Chinese ramhruaitu pakhat Mao Zedong kha a ram mipuite zahkai tak pawh niin amah hrimhrim pawh kha pa invawng fel tak a ni a, amaherawh chu puithuhna lamah pawh a kalthui ve thei hle ni tur a ni. Sakeiin a ha a nawt ngai lo ve tih kha thupuiah tak neiin a ha a nawt ngai meuh lo ni awm takin an sawi. Midang chan ai ei rukte pawh hi ruk rukna chi khat chu a ni tho nain, ei ru thei leh ei ruk hmangte hian thiamloh chan leh hremna hmachhawn ni tak tak erawh an nei ngai lem hlei lo va. Hei vang tak hian ngaisang tawk lah an lo awm ve zel bawk a. Hepa, Hamza, Bendelaj ve thung erawh hi chuan bank, zahni leh sawm pasarih zette software chu hack in US dollar makta duai sang lei zet mai a ru chhuak a, chung a sum ruk chhuah zo zai te chu a bang awm hauh lovin Africa leh Palestine rama mi rethei tanpui nan a hmang fai vek a. Amaherawh chu a thiltih avang hian thiamloh chantir zui ni thovin khaihlum a tawk ta tawk a ni. Zirlai naupangte nan hman tangka em em Oxford English Dictionary a thumal tam zawk te hi tualtha a hmang pakhatin rilru lama chenglo te an dahkhawmna hmun atanga a ziah deuh vek an ni hlawm. Kum Makte Duai zahma lam kha chuan India ram hi thliar kar lian tak pakhat a ni thin a. A hnu Kum Makte Duai sawmnga vel bawr khan Tectonic Movement avangin Indo-Burmese Plate tuna Asia Continent nen hian insuiin Kum Makte Duai za kalta vela tuipui lian tak Tethys tuipui chu rawn hnawh phui vekin a aiah chuan khawvela tlang sang ber ni turin Himalaya tlang dung hi a lo piang ta a ni. Kum zabi sawmpalihna hmalam khan England ramah hrichhia a leng vak mai a. Tunlai mi thiamtena an chuh dan chuan khar hri leng kha virus chi khat Hantavirus vang a ni e an tih a ni. Khatih hun laia hri kaite kha darkar sawmli leh pariat chhungin an thizui nghal mai thin a. Tin, a tlangpuiin a rawn lan chhuah dan chu lu, hrok bawr vel leh ru chuktu a rawn na chiam a, a hnuah nasa takin an thlan a chhuak chiam a, an chathla zui mai thin a ni. Nasa taka hriveite kha an thlan a chhuah chiam thin avangin hri hmingah pawh sweating sickness an tih phah a ni. Khawvel history a mi huaisen leh parorum tak tak Alexander the Great, Napoleon, Mussolini leh Lal Hitler a te khan hlauh inang an nei theuh va, an zavai khi an zawh tei an hlau theuh a ni. Oregon-a chengnu pakhat a hming Sadie Rini Johnson chuan a thian Fire Department-a hnathawkte chuan tih tur an nei lo lutuka hna an duh a, a rin vang maiin ram Ecclesing-a hmun zeta zau chu a hal fai pheu mai a ni awm e. Indian Film Industry-a hming dai leh tawh ngai lo tur a hun laia Indian hmeichhia nu leh nula chen mai bakah Mizo nula amah hre pawh ho zingah pawh ngaizawng ve fe fe pawh an kat nuk Dev Anand, Mizo ho chuan Dev Anand-a kan tih mai kha a dam lai khan hun eng emaw ti chen kha court lam thu chhuak chuan kawr chung dum lampang reng reng hak a rawn phalsak ta hauh lo mai a. Court lam thu pekina a chhan ni awma lang ata lan dan chuan Dev Anand-a kawr chung dum ha chunga khawlai a kal tawh reng reng chuan amah hmuh chakin hmeichhe tam tak an phil i buai a. Thenkhat amah hmuh tum Inchhung pathlar atanga rawn dak chhuak, che sual leh ta si an tam tak em vang kha a ni ber awm e. Chhangte hmeltha lian chi ang nge hmeltha ang aw, Devanan a hil e. Mi tute mai pawh hian a thei ber nih kan chak a, tunge a thei ber ang tih pawh kan inrinchiang nasa thei hle a nih hi. Alexander the Great-a pawh khan intihsiak nan zu in insiakna a siam a. Intihsiakna nuam tak ni mai awma lang kha intihhlumna a ni zui ta ber mai awm e. Chu intihsiakna a tel, pakhatna dinhmun hautu leh midang sawmli leh pakhat zet chu intihsiakna an neih hnu lawkah an thi fai nghal vek. Denmark-ah chuan mi inkum sawmhnih leh panga a nih thlengah nupui pasala la nei lo reng a nih chuan a kum sawmhnih leh panga na piancham ah a thianṭha ten thing hmarcha dipin an theh khum vak ṭhin. Ram thenkhatah chuan mipa aia hmeichhia an tam avangin an mang ang a, an hmeichhia ten pasal tur an hmuh zawh loh an hloh avangin an chang em em a. An ram sorkar laipuite meuh pawn an mipa ten nupui an neih duh loh mawlh an lo hlau ve bawk a. Kan ramah ve thung chuan mipa in kan tam hne leh lutuk a, keini hmaitlang tha vak lo tan chuan rizai han pawh sawipui tur hmuh zawh loh hi thil hlauhawm tak a tling a ni. Iceland ram sorkar chuan an mipa ten chi an thlah lo vang tih hlau in nupui a nei duh a nih phawt chuan thlahlawh dollar sanga zet pek an tiam ruk mai a ni awm e. Mizoram sorkar hian han ti ve vaih se zawng e khai hei chu i sawi thui lo teh ang. Lang lo tura thu ruk a awm lo tih hi a lo dik lo thei lo a nih nge nge fo dawn hi. Kum sanghnih la pariat kum khan Finland police te chuan car ruk bo an hmuh chhuah thar a chhung an han dap chu tho si lo thi teuh hi an hmu a. Chung an thosi chhar te chu laboratory-ah en fiah turin an thawn a, thosi tena an thisen lo pai atang chuan car ruttu an chhui chhuah thei phah ta nge nge a ni. Khawvel piana hnu lama thosi te tangkai ber ṭum a ni hial awm ve ang. Kum zabi sawmparuhna leh sawmpariahna tawp dawn thleng khan Chicago ramah chuan dan mak tak kalpui a ni a. An dan zam chu a nihna takah chuan hmelchhiat phal loh kha a ni deuh tawp mai a ni. Mi hmaitlang chhia leh hmelchhe deuh tan chuan mipui leh vantlang hmunah te kal ve phalsak an ni ngai reng reng lo a ni. Rome ram ropui vanglai leh an hunlai tak tak khan jail tang thi tura an chung thu rel sak tawh thenkhat te chu enlawmna tual zawlah emaw lemchanna dawhsanah lemchangtute zinga tuimaw ber kha thih ngaia a awm chuan an aiawhin lemchanna tuala an thih tir thin a ni.